friends and you don't expect so many comments to please you. You are hello my people welcome to naija daughter tv if today na your first time of coming across our youtube channel do well to join this beautiful family i bring this our sister uk family uh come out uk family show if you know her you know her if you don't know her go to her house go and watch her video the reason why i bring this my beautiful lady come my channel today because she talk something when it took my liver echo meme i don't know about you Well, I see some of her comment when some people they say, hey, hey, for me, I don't know. You know, say this social media, you know, this social media when we dey, we dey here to learn, we dey here to correct ourselves, and we dey here to pick the good things and enter your house. No pick the bad thing. If you're among of the people when they pick bad thing, don't pick bad thing.

And she still mention about um this social media wey many of us wey we be content creator say we go say we don have friend, we don have friend. I pick something inside, you know sometimes you watch when you watch you don drop video but this video was in fact push me to drop comment and I drop the comment. Let listen to her wetin she get to talk then we go come come to deliberate on am then we go end the video. Let's go straight to the

See di majority, dem say majority win di vote wen dis lady see say ah pipo blast am about her sister child wen she throw she meet di next day hey I pray oo oh, my sister in fact di next day she come outside go apologize in fact through there na I see say maybe pipo come dey tell am say comot body comot body na she suffer comot na dem come dey ah eh, eh wetin mama use cloth cover everything make woto for outside my pipo no be there I wan read go wetin my our sister read talk UK family na true Me I be number one wey I dey say I no get friend I no get friend on social media I just dey do my own but this our sister e come go deep you know when you feel say you know you go meet somebody who know or who open pass you you know when she break am down for me o no be for anybody when she break am down I really dey see my myself say ah it's true it takes somebody who like you

It's true say we don get family for social media and we get friend and we get sister and we get brother and we get mothers and aunty. E take people who love you go stand by you. E go watch your video. My sister UK, that your video yesterday, eh, in fact, it triggered my liver, ekomeme. I say, wow, It's true. From there, I just quickly, you know, correct myself. Some point where I know say for the my not for the why not. I just quickly correct. And it's true. It takes somebody who like you. Now they go come your social media, come support you. It take because people they get their uh, fan base, people they get their viewer. When go, those people they don't already like that person so dear. Person when you not like, you know, otherwise I don't be YouTuber. I don't say okay if you not uh, support me, I know. But some big YouTuber they when I go see their video when I know fee packs. You dey see am? Na true Riri talk say social media e fit repair you. She still she still mention say social media fit change your life in trickle of eyes. That is true and social media fit destroy your life in trickle of eyes. That is true too. Do you believe that? E e na true. E get one of our brother wey e dey sell pure water, wey e go share pure water for prison. Whether na Obi Cubana abi Chief um Prince, one of them, e see am. Immediately that boy life e change in trickle of eyes but in trickle of eyes e still dey destroy many people on this social media talk about our sister eh, eh, Tiwa Savage when her naked picture come outside I can't me I do not feel say that lady she not break down mentally physical and spiritual and anyway she break down if she even come outside to claim but inside her she was down Na true our sister talk. Social media can repair you, social media can destroy you. You can have family, family wey you no get for normal ground, you can have am for fam for social media. And me I still put am, some pipu dem no really like you, dem no dey see anything wey you dey do good out of it. When some dem go argue with you, e get one comment when I receive, that sister, my sister I really appreciate that your comment, I appreciate you okay. I no come whether I don forget your name, whether na Amara something like that abi Amarachi, I no come, me I no just talk. Thank you for you to realize say ah wetin I talk say na genuine and me still appreciate you if there is any way I no still I still do am bad abeg make una biko make una dey correct me with love okay I go say I go still dey pick am with love it's not easy you your opinion no just be everybody opinion you you are you are there to disagree and to agree you understand I appreciate all my subscriber in fact you are my family you are my in fact backbone on this social media after my after my God my oga You guys wey dey support me, na una be my real VIP for this social media. I appreciate una. And my sister still mention one thing wey I go still try chook mouth. Nowadays, two people go dey fight. He say, once two, you and person fit dey do something, and that is true. Person go just take one video, go just blast am, your thing don dey outside. Why many youths nowadays, before when I dey grow up, when I. If two people dey fight, na fight dem dey separate. Now now dem don dey separate fight o, dem go carry phone. Camera! Camera! Before you see, you don see yourself. You don see your kpekus, you don see your woto woto for everywhere for social media. If you be No be everybody go like you and no be everybody go love you. Know that. Those kind people, you still place them. But if you see who really genuinely dey support you, dey love you, dey tell you wetin you do is good or wetin you do is right, is not good, then quickly take correction before the water pass garri. As she still talk say nowadays she no dey even nobody dey even dey tweet um um lap um telly, me I be number one. In fact our telly um we get am because of children, na phone come be her um since UK you you finish this part um na all those video me I want make I dey see um make e dey enter me wotowotowoto, you finish am. Wetin I really take from inside say make we no ever dey say we don have friend, we don have family on social media, we have family. UK if you no get UK family show what are you waiting for? Go there go watch the video from the beginning to the end tell am say dey come from Naija daughter okay yes we are born to um, make mistake the only thing wey we need to do na to quick realize so that may our ugly eh, things not just spread for the city before we uh, realize then when you see say majority wetin i still learn when you see say majority of human being dey dey one place you know say that majority dem no just fit hate you quickly you know realize but when you see say majority dey dey your side dey dey you know say you are in the good track you understand because uk everybody wey fight uk that time uk know say those people when they talk to her they are in the right track

Thumbs up is very important. Make una give this video thumbs up. Subscribe if you never subscribe. Yeah, na UK break the table. Wetin title I wan give uh, this thing o. I say one from one person dey say you dey throw shade to editorial. Is it UK throw shade to editorial? Eh, eh, eh, eh, UK dey shade editorial. Why UK dey shade editorial?